Ndopandinobva ndoda kuvisualiza ndichiona mamwe madhongi aimbenge aine tsika rekuseka rakasungirirwa panzvimbo imwe chete vachiriona mazambi achiiswa vakatanga kushamisika kuti hakuhasi here joni watinoziva But ko inda vaJohn avo vanga pamusoro pemazambia. Yeah. Ah, vanoshamisika newe mangwanani ano. Yeah. Vachikuona zvava zvichifamba. Yes. Voti ko hasi here munhu watakati haroorwe. Yeah. Regedza ndikuudze shamwari kuti kana ko ndakakuudza kuti hauchati wakairasa. Mm. Vakakuudza kuti vahuroreke vakaku vakairasa. Yes. because kune murume anonzi jesu ari kukurangarira mask manhero ano akubvisa mweya unonzi almost there but never been there vakanzwira tsitsi dhongi but ndine imwe pfungwa yedhongi yandakafarira ndine imwe pfungwa yayo yandakafarira kuti unoziva here kuti Jongi rakanga rine patience. Harina kuda kuda harina kuda kuda kudambura macheni kuti panapa I've been here for so long. Right. But rakanzwisa kuti nguva yangu ichakwana. Yes. Shungu dzangu ndedzekuti kana uchida kuti mufaro wako uuye nzwisa kuti nguva yako ichakwana. Yes. Kune vakamhanyira mudzimba vakamhanyira vakanorohwa nevarume. Mm. But ukanzwisa kuti nguva yangu ichakwana ende ichasvika zvako zvinoita mudekani. Yes. Learn to know your time and your season. Hallelujah. Amen. Now, ndokuba ndaona kuti mubhaibheri mweya unonzi almost there. Wakashanda pane imwe nguva ndichiona imwe chirema chakanga chiri paimwe nzvimbo yainzi Bethsaida. Zvazvaita vaBhethisaidha ndezvekudai, Paiti vatumwa vaiuya nenguva dziri kure nakure vachibvongodza mvura, atanga kupinda waibva wapora. Wedha une leprosi, wedha uri bofu, wedha uone, wedha aunzwe, ukangopinda mushure memusharuko abvongodza mvura waitanga kuona. saka yanga iri nhange kutanga yekuti atanga ndiye aiwana salvation poita murume vakagarapo for 38 years achida kuti akada kupinda waitangirwa nevamwe zvichida aiona vatumwa vachiburuka vobvongodza mvura iye ndopaibva asumuka woenda pedyo nepuhu paakuda kuti ajambi aibva atangirwa zvondiratidza kuti mweya wealmost but never been there because vanga vakamira papuu pacho pane salvation but haana kutenderwa kuwana salvation yake zoreva kuti almost inokutendera inokuisa panzvimbo imwe chete for, for so long chemari ndiri kurwadziwa kuti wagara uri panzvimbo yauri for so long hakuna chinhu chinorwadza mwari sekunge vanhu vasina progress muupenyu hwavo ndava ukaona israeri ichibva kuichibva kuegypt mwari ane paanoaudza kuti magarisa pagomo iri yeah.

He is keeping you at a place yekuti unongori nemahopes chete pasina zvinofamba mm. unenge uchingoti aa ah, but zviri nani one kuti ndakadai but hapana zvinobuda unenge uchingoti haa ah, zviri nani hangu ndine madii ndanga ndapedyo but adii hariwanise basa mwanasikana mm. almost there ndozvai inongokuudza kuti wanga wapedyo but hauwani mm. hauna chako wakamboona here kuti unogona kurima sevamwe but wakuda kukohwa zvinongotsva kana warima fodya unongonaya chimvura mabwe zvovharana zvakadaro because the spirit of almost there ukarima chibage chako kunongouya gonye rodya wakuda kukohwa because the spirit of almost but never been there daira amen ukanzwa wakuda kurara unongosimuka ongoti handitendere mweya almost there yes. because ukauya ukarara idhimoni re almost rakutendedza kuya panzvimbo but ari kutendedze kuwana maresults its a spirit of almost there but never been there zvikatonzi vanga vari kuchechi ndevapi unosumudza maoko but kunzi wanzwei hapana so you were almost but you were never been there halleluya Ukaona kuti murume uyu wakanga uri panzvimbo patsime iroro, pakazouya Jesu nerimwe ramazuva. Jesu ndokuona munhu uya ndokuti ndokuitire chii? Murume ndokubva ati ndinoshaya anondiwisira mumvura. Panobvombodzwa tsime navatumwa ndinoshaya anondiwisira mumvura. But regeza ndikuudze kuti mweya unonzi almost the only solution is Jesus Christ. Amen. Because ukaona kunyaya yekutanga yedhondi riya pakatoda murume anonzi Jesu kuti aribvise pariri aritore. Yeah. Pano pane murume ari pabhetisaidha pakuda Jesu kuti apore. Yes. Jesus is the only answer yes. to the problem. Yes. The only solution we have. Mindiro yega yasara kunyika inonzi Zimbabwe ndi Jesu. Amen. Regeta ndikuudze kuti anza yedu haisi ku America. Yeah. Anza yedu haisi mu Africa Union haisi kupi. Kana ku World Bank anza yedu yatiri kuda iri kuna Jesu. Yeah. Ndaiverenga ndikanzwisisa kuti ma economist akabva ku World Bank. Yeah. Akauya akaita research muZimbabwe but vane conclusion yavakazoita vakati the case of Zimbabwe is a special case. Hallelujah. Zimbabwe has no problem and has no solution. zvoreva kuti izvo vakazvitarisa namagwaro avo vakaona kuti kutsvaga kuti nyika yakarasika papi vakashaya vakaona kuti yogati risika papi vakashaya saka vakazongoiti the special case no solution no problem the only problem the only solution we have is jesus christ ndinofara nemurume anonzi batumias ndababhaibheri rinoti wakanzwa mhirizhonga nerimwe ramazuva wainge uine nzvimbo yaaigara ndokubva wanzwa kuti kune murume ari kupfuura ndokubva ati ari kupfuura ndiani apfuura ndokubva zvanzi ndijesu kristu wenazareta ndokubva wati ndamunzwa kuti ndijesu wapfuura but handitendere mhepo yekungonzwa chete ndava mwari uyu ndoda kumuona achishanda kuhealth yangu ndoda kumuona achishanda kuubofu wangu ndokubva wadana achiti mwanakomana wadhavhidha ndiitire nyasha vakanga vakamutenda umwe vakanga vakamukomberedza kakuti jesu hazive mapofu kana uri sewebatumiyasi nyarara iye akaramba achiti mwanakomana wajesu mwanakomana wamwari ndiwanire nyasha shamwari yakataniudze kuti bartimeus aigona kunyararidzwa nevanhu but akanzwisa kuti ndakada kuterera vanhu ndinofira paalmost but never been there almost there shamwari ukada kugutsikana nekunyaradzwa navanhu upenyu hwako haushanduke Rega dzandikuudze kuti vanhu vane mashoko avanawo ekunyaradzana. Ndakamboenda kurufu unonzwa afirwa achinyaradzwa kuti zvinowanika. Ukaona ari kumunyaradza wacho haasati afirwa newake murume. But chinogona vanhu kunyaradzana kuti zvinowanika. Shamwari mhepo yekumudzi zvinowanika inoda kuno mwanasikana anotoiramba kuti ngaziwanike kune vamwe but not me ini ndakaramba shamwari kuti vanofoira ndevamwe kwete inini inini ndakaramba shamwari ndakatojamuka pandiri pano inonzi tajamuka iya ndini chaiyo chaiyo vanofoira ndevamwe kwete inini vanotadza kuita mari mulife ndevamwe kwete inini handinyaradzwe nemunhu ukaona nokunyaradza anazvo muupenyu vanhu vane mazwi ekukunyaradza nawo vanhu vane mashoko ekukunyaradza kuti haa zvinowanika aiwa takabva nako zvinowanika kutarisa ari kukunyaradza anazvo anawo mwana saka itsika yevanhu kukunyaradza but me asingaoni But Bartimaeus haana kutendera kunyaradzwa navanhu because he understood. Amen. The person ari kunditi Bartimaeus nyarara ari kuona Jesu. Yeah. Asi ndiri kurambidzwa kuda naMwari handisi kumuona. vanokurambidza muupenyu ndivo vanazvo ukazvitarisa anokudiscouraja stereki ndiye akasvika anokupa mashoko esimbiso ndiye anazvo stereki ndiye ani murume ndiye asina kufirwa ndiye ane mwana zvanambokuudza kuti ndakaenda pane rimwe rufu ndimbokuudza kuti vanhu vaunoona vanokubata meso Ndakaenda pane rimwe rufu ndokuona vese vechidzimai vane nguva yavanoti vakusvika parufu vanotaurirana kuti iwe ndiwo chatanga kuchema vakusvika parufu paya ndichitevera mashure mavo ndakafunga kuti idambe ka kungotaura kungoti ndiwe uchatanga because ndaitorwadziwawo nemunhu akakafa ndokubva ndanzwa vapa gedhi paya pakatanga kunizwa mhere shamwari handina kunzwisisa munhu abva achitaura nyaya vatiseka vachiita chikwere pavakangosvika pagedhi vachingoona munhu afirwa vakatanga kuchema ndokutanga kumhanya kwavari mumwe akataurisa kuti ndoibati negligence negligence zvikaneta kuti negligence chii ndakanga ndisingaisivi Itsika yavanhu kuti vakunyaradze, vakusimbise, vacheme newe asi mumwoyo vasingarevesi. Mwari wakatipa revelation kuti chenjera vanokutenderedza. Tsvaga kuti vanode chii pauri. Yes. Kune vanokutevera nekuda kwekuti une mari nhasi. Kune vanokutevera nekuti une chaunacho chavanoda. tsvaga anorevesa muupenyu hwako kuti ndeupi gona kudhisena kumbira mwari spirita kuti mwari anorevesa muupenyu hwangu ndeupi usati wapedzerwa nguva nevasiriwo shamwari kune vanokuda mwanasikana uri kumba kwako musi waunongoya kumba kwake haachakuda zvangu chose wanirwa nyasha namwari dzekudisaina mweya iyoyo kune vanokuda mwanakomana wakapfeka zvakanaka zvauinazvo izvozvo zvandiri kutaura kuti